Salam hormatly gyzykly kanalyň agzalary we myhmanlary! Gowmysyňyz? Gyzykly kanala hoş geldiňiz! Adyndan belli bolşy ýaly, bu kanal sizi gyzykly we peýdaly maglumatlar, faktlar we wakalar bilen tanyşdyrýan kanaldyr. Şu kanalda goýlan wideolara tomaşa etmek bilen, wagtyňyzy gyzykly we peýdaly geçirersiňiz diýip uly umyt edýärin. Kanaldaky maglumatlara peýdaly diýmegimiň bir sebäbi-de, bu berilýän maglumatlaryň ygtybarly çeşmelerden toplanmagydyr. Ilki bilen, esasy şu günki mowzuga geçmezden öň, men siziň ähliňizi şu kanala agza bolmagyňyzy, laýk basmagyňyzy we bir-iki sany teswir ýazmagyňyzy uly haýyşt edip soraýan. Sebäbi şu kanalyň agza sanynyň basylan laýklarynyň we teswirleriniň köp bolmagy bu kanalyň YouTube algoritmi boýunça beýleki türkmen dilindäki tomaşaçylara-da seredilmegi maslahat berilýän kanal hökmünde

Pul adamzat üçin örän wajyp serişdedir. Sebäbi biz pul bilen özümiziň we ýakynlarymyzyň durmuşyny gowy derejä ýetirip bilýäris. Uly mukdardaky pul bize kän isleýän zatlarymyzy satyn almaga, görmedik ýerlerimizde syýahat etmäge we başga-da birnäçe gowy zatlara şaýat bolup, durmuşymyzy heşelle kakyp dowam etdirmäge kömek edýär. Pul, sowulmasy aňsat we lezzetli we gazanylmasy-da kyn bolan serişdedir. Ýöne kähalatlarda käbir adamlar her dürli sebäplere görä, kän iş etmese-de, uly möçberdäki pula eýe bolup bilýärler. Mysal üçin, ata-babasyndan galan mirasa eýe bolup, baý bolup bilýär. Ýa-da hazyna tapyp, belli bir möçberine eýe bolup bilýär. Ýa-da bagty çüwüp lotereýa oýnap ummasyz möçberdäki pula eýe bolup, bir günde garyplykdan baýlyga geçip bilýär. Şu gün biz siziň bilen lotereýa satyn alyp, uly möçberde pul gazanan bir adamyň ykbalyna serederis. Geliň onda başlalyň. Ol Beýik Britaniýanyň ýaşaýjysy Maýkl Keroldyr. Ol on dokuz ýaşynda zibil, ýagny musor ýygnaýjy bolup işläp ýören wagty, iki müň ikinji ýylyň noýabr aýynda lotereýa oýnap, dokuz million ýedi ýüz otuz alty müň bir ýüz otuz bir iňlis paundyny utýar. Orta girdejili maşgalada önüp-ösen, emma gylyk-häsiýeti kän bir gowy bolmadyk ýaş ýigit beýle uly möçberdäki puly utdugy dessine işini taşlap, Men şu pul bilen ömrümiň galanyny hezil edip ýaşaryn diýip pikir edipdir. Gylyk-häsiýetine gowy bolmadyk diýmegimiň sebäbi-de, on üç ýaşyndaka dükandan ogurlyk edip tutulyp, tussag edilipdir. we on üç ýaşyna çenli okama we ýazmagy bilmedik ýaş ýigit türmede okamagy we ýazmagy öwrenipdir. Onuň uly möçberde pul utanyny bilip, interwýu almak üçin gelen žurnalistlere lotereýada utup alan puluna bir kölüň kenarynda üç otagly jaý salyp, galan puluna hem biznes etjekdigini aýdypdyr we Ilk başda pulunyň belli bir mukdaryny maýa goýum girdejisine sarp etse-de, ýakyn wagtda wagtynyň esasy bölegini keýpisapa çekmäge sarp edip başlapdyr. Wagtyň geçmegi bilen bu erbet endikler onuň her günki edýän işine öwrülipdir. Wagtyň geçmegi bilen gylyk-hasýeti has erbetleşip, serhoş bolup ýa-da neşe serişdesini ulanyp, adamlaryň mülküne we emlägine zeper ýetirip, birnäçe gezek uly möçberlerde jerime töläpdir. Birnäçe gezek bolsa, gysga wagtlyk tussag edilipdir. Öýlenip maşgala edinipdir, emma arakhorlyk ýüzünden maşgalasy ondan aýrylypdyr. On ýylyň dowamynda hiç ýerde işlemän, durmuşyny keýpi sapada geçiripdir. Ähli gazetler we telewideniýe kanallarynda durmuşyna biperwaý garaýan adam hökmünde görkezilip, halk tarapyndan ýazgarylypdyr. We ähli tanaýan we tanamaýan adamlaryna özüni ýigrendiripdir. Diňe çykdajy bolup, girdeji bolmansoň, netijede, on ýyldan soň, Ähli puly edil tüsse ýaly bolup ýok bolup gidipdir. Ve işsiz-güýçsiz öňki derejesinden hem beter derejä düşüp, ýene-de zebil toplaýjy bolup işe girmek üçin arza ýazypdyr. Emma ony ol ýerde-de işe almandyrlar. Soňra ol başga bir şäherde kömür daşaýan awtoulagyň sürüjisi bolup işe ýerleşipdir. Ve şu wagt hem şol ýerde awtoulag sürüjisi bolup zähmet çekýär. Käwagt žurnalistler onuň ýanyna baryp, interwýu alýarlar we ol özüniň uly ýalňyşlary edendigini boýnuna alýar we şonda-da on ýyllap keýp çekip ýaşandygy üçin hiç zada puşman etmeýändigini aýdýar.

Ýagny, biz ony türkmençä terjime etsek, samsyk bilen pul bir ýerde oňuşyp ýaşap bilmeýär, hökmany suratda aýrylyşýar diýmekdir. Şu günki wideomyzyň soňunda dokuz million ýedi ýüz otuz alty müň bir ýüz otuz bir pounda nämeler edip bolýandygyna seredeliň. Bu zatlar meniň öz pikirim.

Ynha dostlar, ýene-de bir wideonyň soňuna geldik we şu wideo siziň göwnüňizden turandyr diýip umyt edýärin. Eger şu wideo siziň göwnüňizden turan bolsa, gaýrat edip agza bolmagy, laýk basmagy we teswir ýazmagy unutmaň. Ol siziň maňa eden ujypsyzja goldawyňyz bolar we meni